Çyn, anyk, üýtgeşsiz bir zat hakyn, hakyn, hakykatdygyny aýdýarsyň. Bir zat hakykatdygyny. Mysal, Zhi, zhi, jian shi, kyn diýiň shi, jyn da. Bu zat hökman hakykat. ygtybarlykda berk durmak, bir meselä berk ynanmak, şübhe etmezlik manyda ulansak, mysal, Takyn bin Hulaý, biz şübhe edemizak, biz bilýäs, anyk, ol hökman gelýär, şo manyda. Takyn bin Hulaý, Ol hökman geler, gelýä, geler. Indi tassyklama, kabul etmek, bir pikiriň ýa-da hereketiň dogrudygyny kabul etmek manyda ulansak, Wo kin ding ni de xiang fa, Men seniň pikiriň tassyklaýaryn, makullaýaryn, şo manyda. Indi kin ding grammatikasy, Kyndyň, goşmak fil, goşmak sifet, sözlem. Bir zadyň hökman boljakdygyny görkezýär. Mysal, ta kyndyň jydal, ol hökman bilýär. Sözlemiň öňünde gelip meýil ygtybar berýär. Serediň, kyndyň goşmak sözlem. Mysal, ni, jin heň kyndyň hylle, sen şu gün hökman ýadansyň. Indi K-nyň goşmak ş bilen ulanýarys. Bir zat barada gaty berk ynam bildirýär. K-nyň ş nida. J K-nyň ş nida. Bu hökman seniňkidir. Bu K-nyň anyk däl, şübheli manyda. Indi dogrudan garşy manysy. K wa Bu kyn diň. Men anyk däl. Bilmeýärin. Men anyk bilmeýärin manda-da. Men anyk däl, bilmeýärin şo many berýär. Gysga jemini aýdaýyn. Kyn diň hökman, anyk, şübhesiz tassyklaýan manylary berýär. We şu manylardan hem ulanyp bilesirin. Ygtybarlykda, berk duranda, bir zadyň hökman boljagyny aýdaňda, tassyklamak, kabul etmek manysynda, Bu kindiň anyk däl şübheli. Kindiň grammatikalary şulardan. Indi Zaýşuwany geçeli. Zaýşuwa doly düşündiriş, esasy manysy üstesine, onsoňam, üstünde hem. Bir pikiriň üstüne ýene ýene bir sebäp, ýene bir delil, ýene bir maglumat goşanyňda ulanýar. Üstesine, onsoňam mundan başga-da ýene-de, mysal, Wo, bu Sýan Çži, Zaýşuo Taýwanla meň gitmek islämok, üstesine gaty giç boldy. Bu ýerde Zaýşuo täze sebäp goşýar, Beýlekisini aýdaly, Mesele başga tarapdan. Bir sözlemi başga tarapdan dowam etdirmek, başga nukdaýnazara geçmek üçin many serediň. Başga tarapdan seretseň, beýle diýlende, ýene bir zat. Indi mysal aýdaýyn. Tençi, tençi buha, zaýşuaýe, meýow, Çr howada erbet başga tarapdan seretseň maşynam ýok. Indi ýene serediň. Soň aýdaly soň gürrüň edeli. Bir temany häzir dälde soň aý soň gürleşmegi görkezýä. Many

Işim size kömek etmek, size grammatikany gowy düşündirmek. Serediň. Mysal, gysga jem iň ýönekeý düşünjesini bir minut muny yza goýup duraly. Başda şu mysallary aýdaýyn. Ji Jian, Ji Jian Shi Yiko, Zaýşuo, bu meselä soň dolanarys. Bu görnüşde Zaýşuo soň aýdaly rel, relaýşy üznüksiz dowam etdirmek dialogda. Bir adam sözüni tamamlamaňka garşy tarap dowam etýär. Çüneňizden bir adam sözüni tamamlamaka garşy tarap dowam etýär. E, türkmen a, manysy ýene bir zat galanyny aýdaly. Indi

Dört, serediň. Bir, sebäp goşmak, iki, delil güýçlendirmek, üç, başga nukdaý nazara geçmek, dört, temany yza çüşürmek, soň aýdarys. Indi, soňunda köplenç täze sözlem gelýär. Sa, za, şuwa goşmak sözlem, şlar. Indi, serediň. Gysga jem, iň ýönekeý düşünje, ýaňy aýdypdym. Za, şuwa, Manylary üsti üstüne onsoňam ýenede soň aýdarys. Ulanýan ýerleri bir Sebäp goşmak iki Başga tarapdan seretmek üç Sözi dowam etmek dört Bir meseläni soň dolanmak Gaty bulam bujar bu bara zaýşwa. Muny düşünmeseňiz Meň niçe adymy hökman daway dedin. Meň hyzmadym size gowy edip içeskeý dördüň grammatikalaryny düşündirmek. Arkaýyn çekinmän, men size ýedi ýigrimi dört jogap berýän. Hökman soraň. Şyjyny geçeli. Şyjy manysy hakykat, hakyky ýagdaý. Bir zadyň dogrudan nähili bolan bolýandygyny aýdýar. amatly praktiki seret teoriýada däl-de amaldaky hakyky netijä degişli. Şiji grammatikasy sypat hökmünde şiji goşmak isem, mysal, şiji çinkuan hakyky ýagdaý çinkuan hatda aslynda diýen many berip biler. Bir zadyň dogrudygyny nygtaýar. Mysal, Şiji Wo, Wo Bu Taýdong, Aslynda men kän düşünemok. In real, practically, Meň iňlisçem gaty gowy däl. Manysy bilen, Şiji De Şydykan ýaly ine şo ýerde suratda şo surat boýunça serediň. D aňyrky dy dy däl dyllar bileňiz eken şoň üçin nähili dydygyny şo suratdan görersiňiz. Şydy şydykan ýaly görnüşlerde ýöne az ulanýar. Gysga jem Gysga jeminde aýdaýyn. Gysga umumy manysy şiji hakykat, amaldaky ýagdaý, dogrudan syfat hökmünde ulanýar. Şiji şulardan gaty uzyn däl. Ýöne şiji şaň manysy. Indi gowy edip düşündireýin. Manysy aslynda, dogrusy, hakykatda Göni hakykaty aýtmak ýalňyş pikirden soň çyny aýdan ýaly. Giriş sözi ýaly ulanýar. Sözlemiň başyndan gelip hakykaty aýdýarsyň. Şijişaň grammatikasy. Sözlemiň başynda aslynda Toçka-toçka. Şijişaň, goşmak sözlem. Şijişaň, wo bu, wo biň bu, biň kun. Şijişaň, wo biň bu kun. Açyk aljyradym, başlarsyňyz. Aslynda men ýadaman däl. Ýaňa-da bir grammatikamyzda badyby. Ýöneşiji ýokdy. Biň bu näme-näme bady. Sözlemiň içinde hakykatda toçka-toçka şiji şaň goşmak sözlem. Mysal. Daja iwe ta hyn ýan sü şiji şaň hyn şiji şaň ta hyn şamu. Hemme ony gaty jiddi diýip pikir edýär. Hakykatda ol gaty gülkünç. Göreňizdä? Düşündiriş, düzediş berýär. Kimdir biriniň pikirini düzeltmek üçin ulanýar. Gysga, gysgaça jemi, gysgaça obşi jemine we manylaryny aýtjak. Serediň manylar. Aslynda, dogrusy, hakykatda sözlemiň başynda ýa içinde Hakykaty açyp görkezmek üçin ulanýar. Indi ýatda saklamaly zat, şiji ýaňky şijiň özi hakyky ýagdaý. Şiji şaň aslynda hakykady aýdanyňda tapawudy. Indi gysga mysallar, şiji

Shi ji shang wo yi diýen ye me ýo. Hemme meni gaharly diýip pikir etdi, aslynda men asla gaharly däldim. Bu günki grammatikalarymyz şulardan. Düşünmeseňiz, meň üç adymy dabaý diýip, arkaýyn maňa çykyp bileňiz, men menden sorap bileňiz. Düşünendirsiňiz diýip umyt etýän. Wideomy göreniňiz üçin köp-köp sag boluň.